Tia nei a zigzag ah pawh a zim atang a, khat zigzag dan pawh chi hrang hrang petan a awm a, kawr kilh beng te, a straight stitch ah pawh a vei lam a lai a thui chi te tiang khan in duh thlan tur hrang hrang a awm a ni. Tichuan a ding lam ami hi heng ho in hmuh theih ang hian hei a vei lam a four three one tih vel a select tawr maw select chhawn len a ang kha a ni a, tichuan heti lai ah hian in a thread tension a mar leh mar loh adjust na a kha a awm bawk a ni. Tichuanin heti laiah hianin hei hi a pawimawh khawp mai bobine threader a nia tia han kawih zeuh khanin tia han kawih khana bobine thread turin a in ih select a ti laiah hian bobine vih luh a maw ih bobine a kha thread zung zung theih mai a ni chu chu a thatna em em mai a ni a ih heta kuta-- Bobin a va hrual kual ngai tawh lo khan heti lah hian awlsam tak khan Bobin kha a tih theih a ni. Tichuanin hei hi a lan dan hrang hranga chu a ni a, a puan ṭhi khawl pangai ang khan em e, danglamna chu hetiang features leh technology pe ṭan hrang hrang an rawn nei a te, tin, ah, electric an nihna laia leh hrang hrangah te khan an ni a. Tichuan kan han sawi tel leh duh a chu, he mi pialamah hian accessories a rawn chhawm tel a, tuna thla kan laknaah hian kan rawn tilang lem lo a. A ke khawl a rahna tur kei bul kan ti dawn nge aw a pedal a kha in ti ila a sap tawng takin a rawn chhawm tel a ti chuan chu lova chuan accessories dang ah chuanin a hriau te ti chuan in aa kawr kilh beng thuina gai bar ka ti dawn em ni te tin chung lo ah chuan bobin hi pali emaw ni nge pahnih nge pali vel a rawn chhawm bawk a ni tichuanin a rawn chhawm dang leh ah chuan in-- Heti laia a lu kan ti tawp mai nge mi a lu hetiang a lu anga hi zipper thuina tur maw a guide bar lu ang hemi thawnthlaka hman mai theih lu hi a rawn chhawm bawk nge nge a ni tichuan hriau a rawn chhawm bawk a hei hi a tha em em e tin singer usha tih te hi an lar ta khawvelah chuan brothers nen hianin world class brand an ni a India ram bikah leh hetiang angah chuanin singer hi chu a lar a. World class ah pawh i world number one brand kha an ni ve a ni singer hi chu. Tichuanin usha te nen chuanin an performance a te an features a kha chu inang ta a, Petra an tam leh tam lo zir khan a man a to in a to lo a, an features eng nge an belh leh belh lo zir khanin a man a to in a to lo a ni mai a, an khawl chak zawng te, an thui dan te, an build quality te, an build design a kha tlemin a then chu a mum deuh chi te hi chu a kil maw hei a kil nei at at a ni ta, a mawi zawk maiin ka hria keimah ah chuan Hetiang te chi hrang hrang kha awm leh ni mai mahse sawi tak ang khan build quality ah te an function imm performance engkim ah chuan in ang tlang a an features a thenah ih chuan in hetah sawmhnih pakhat petra nei ten awm ta mahse khang te ka chu hman na em em awm seng chuang lo a ni khatiang khan kan duh ni chuan khang te pawh kha lei thei tho a tichuan tuna mi kan neih bik a hi kan rawn sawi tel duh leh kan rawn fak leh a features a kan rawn sawi duh ah chuan a bikin singer tha kan tih na chu Ti lai button pahniha hianin hemi kan pe tan duh a hi awlsam takin a select zung zung theihna hi awlsam a ni. Usa bik ah kha chuanin hetiang her nei pakhat chauh hi an dah a, ti lai vel ah khan a guide bar hetiang lem ah hi an dah ta thuah ta a ni. Kan duh tak kha zuk zun hmuh leh hetia her kual hrep hetlaia zawn chhawn leh kha ngai a, khalai takih chu a bawithlak ka ti a. inti mai a, hetlai chuan hei amah hian a awm nghal tawp avang khan a awlsam em em mai a ni tih hian entir nan a heti laia a hnuaia mi hemi hemi hi kan select duh ta a ni tikhan ka select mai a hetlaia a pahnih awm chiahah hian hei four ang chiahah hian hei a ding lam chhah zawk hi four a nia a vei lamah hi chu zero a rawn dah a tikhanin four a kan dah khan tikhan a four zawk kha select tur khan a select mai a ni khatiang khanin a ni ta a tichuan hetlai hianin hei straight stich a lai taka a thui turin hei a vei lam hreta thui tur ni leh ta. tikhian hei hi a zig zag dan hle tera khan dan a zir khan tikhanin kan duh ang khanin a ti zung zung thei mai a tichuan hei pawh hi hei a number two a dah leh khan mai a tikhanin maw ti laiah hianin ka tih ang khanin a tih zung zung theihna kha a awlsam phah hi ka ti ngawih ngawih mai a ni hei hi maw ka tih ang zel khan a ni ta a ni chutiang chuanin ihh han-- Ti zung zung mai kha a awl bik a, khalaiah khan singer ho thatna leh an tih simpulna ka ti ve a. Tichuan chu lovah chuan kan sawi tak ang khan a plastic bil quality engkim a hi a tha a, ih an design a kha chu then a mum deuh mum lo a ni ta, mahse an size a hi chu a inang tlangpui a. Tichuan an nihna ah chuan in an performance khawl chak zawng leh thuia te pawh an inang tlang vek a ni tih khan an sawi tel duh bawk a ni. Tichuanin heng ho hi hemi manual ang hian hei tlai-- He hi a herh theih bawk a eh he tichuanin chu lovah chuan sawi ta kan khan he ti laiah hianin kan han kuaih ang a ti laiah hian hei a power button on leh off na leh a power cable maw a pedal vuah luhna tur kha a awm bawk a ni tichuan ti laiah hianin a hnung lam kan han en chhin ang hnung lamah hian tlaiah hianin la pahnih la hlum pahnih a vuah theih bawk a chuan a handle a awm a khai-- bo nawlh thei bawk a ni. Tichuanin chu lo vah chuan heti laiah hian features a awm bawk a ni. Hei in han en telh ila hei hi a nihna tlangpui a ni a. An tha em em mai a ni. Singer an ni a, fourteen oh nine model an ni a. Heng ho hi a duh tan. Tunah hian kan offer mek a, kan deliver theih a hmun a rawn en duh tan pawh a en thei bawk a. Tichuan keimahni bik hian ni sawmpali chhung replacement policy kha kan pe bawk a ni. heng ho hi an ni e an tha khawp a ni tih kha kan han sawi tel leh duh a ni e nakinah video hranin kan han hrui lai leh a performance hrim hrim kan en leh dawn nia.